Roedd Iaith a Chenedlaetholdeb hefyd yn poeni nifer o Gymry yn 1881 pan ddaeth yr Eisteddfod Genedlaethol i Ferthyr Tudful yn wythnos ola' mis Awst. Roedd 'na drefn newydd ymhlith yr arweinwyr, cymdeithas a ddaeth wedyn yn lys yr Eisteddfod, a pharhau tan 1937. Ond doedd popeth ddim wedi newid er gwell, fel bu'r Athro Howell Teifi'n dweud wrth Howell Gwynfryn. Ond o'n nhw'n bur anniddig, llawer o Eisteddfodwyr Cymru yn y flwyddyn yna, 1881, achos o'n nhw'n ofni dylanwad gwir Llundain. O'n nhw'n barnu mai Seisnigrwydd gwir Llundain oedd wedi difetha'r Eisteddfod Genedlaethol gyntaf yn y chwedegau. A wedyn mi fethodd Huw Owen ddod i Ferthyr i dawelu ofne, o'dd e'n wael i iechyd druan a ffurfiodd farw cyn diwedd y flwyddyn. Ond fe anfonodd e'r rheithor John Griffiths yn 'i le fe. A hwnnw, wrth gwrs, oedd Llywydd Eisteddfodau Cenedlaethol y Chwedegau. Pwt o ddyfyniad, Hywel, er mwyn cael gweld o ble daethon ni. Dyma, dyma ran o, o areth y rheithor John Griffiths ym Merthyr Tudful. The day has long passed when yr Eisteddfod can move in a narrow groove of selfishness.

1881. Hea, hea.
Ac wrth gwrs, mae'r ffaith eich bod chi wedi darllen y dyfyniad yna yn Saesneg yn ein hatgoffa ni o'r ffaith nad oedd yna, bryd hynny, nag oedd ddim, rheol Gymraeg. O, na, dim byd tebyg, oedd 'na lawer iawn mwy o Saesneg i'w glywed. Ac mewn gwirionedd, dyna'r wir drefn, i lawr hyd at lansio y rheol Gymraeg yng Nghaerffili 1950. Mae'n syn bod pobl Heb lawn sylweddoli gymint o frwydr fu hi i'r Gymraeg i ddiogelu lle yn yr Eisteddfod Genedlaethol am y rhan orau o ganrif a dweud y gwir. Oedd Steddfod Merthyr Tudful yn Steddfod gofiadwy, Hywel? Oedd, oedd hi'n sionc iawn, does dim unrhyw amheuaeth am hynny. Fe fuodd bois fel Glanffrwd 'na'n dweud pethau godidog am yr Orsedd, er enghraifft, eu bod hi wedi sefydlu fwy neu lai gan adda'! a wy'n dyfynnu eiriau fe, yn enwi yr holl greaduriaid fel fel y pasient o'i flaen, yn cydnabod i uchafiaeth, ac ynteu yn gorseddu, hynny yw, yn seddu uwchlaw iddynt mewn nerth gwybodaeth a llywodraeth. Felly o fynna ddoth yr orsedd i ti. Ac mae e'n dweud amdani hi yn 1881, Yma y trenga rhagrith, ac y gwywa yn Hiboleth. A chore yn dod ar y dydd Sadwrn roedd rhaid cael chwech ar hugain o excursions, o drene, a chwech o brif gore'r de yn cystadlu. Ac oedd y pafiliwn wyddost di mor llawn fel bod nhw yn ôl geiriau'r cyfnod wedi goffod datod y lysdryse, hynny yw tynnu'r ochrau mas, er mwyn i'r bobl gael dod mewn i'r pafiliwn i weld y gystadleuaeth. a maen nhw'n barnu bod y rhan oreu o 2,000 o gantorion rhwng y chwe chôr wedi ymddangos ar y llwyfan. Ac onid oedd y Steddfod yma hefyd yn arloesol am am un rheswm arall, pwysig iawn, sef bod 'na drydan yn y Steddfod am y tro cyntaf? O ie, symbolig tu hwnt ar ddachre'r gyfres bresennol yma, fe gafwyd cwmni o Gaerdydd, y Brush Electric Light Company, i osod chwech o lampau am ha- am gost o hanner can punt. Ac y stori fendigedig yw pan oedd 'na ddwy ferch enwog yn 'i dydd hefyd, Martha Harris a Marianne Williams, o'n nhw'n canu ar lwyfan y noson gynta'r Eisteddfod, canu yn y cyngerdd. A pan o'n nhw 'di dechrau canu deuawd, cred fi ne' beido, trust her not, dyma bump o'r lampe 'ma yn diffodd. Ac fe fu'n rhaid iddyn nhw wrth gwrs i ail-ddechrau. A phan maen nhw ar fin ail ddachre, dyma wag yn codi yn y gynnullyfda, pwyntio at y chweched lamp a medde fe, Trust her not! Ac ar y gair, fe ddiffododd. Oedd Joseph Parry yno, wrth gwrs, a'r hen ddyfed yn cael ei gadeirio am awdl ar gariad, a Watkin Wyn yn ennill gwobr am bryddest ar y testun. bywyd. Ac ar wrgerdd i'r neb llai na'r Duke of Wellington. Fi'n meddwl bod hwnna'n ddiddorol iawn, achos mi roedd yna dipyn o storm wedi codi cyn yr Eisteddfod am fod Tywysog Cymru a'i frawd du Caeredin wedi gwrthod dod i'r Eisteddfod, a wedi gwrthod roed hyd yn oed i henwe os mynni di ati Hughesy. Ac roedd y faner wedi dweud wrthon nhw'n fynd i ddiawl yn nhw, a wedi creu dipyn o storm o'r herwydd.